Adwa wuoyo kuom seyi. Seyi minyalo go e ngima ng'ato, e dala ng'ato, kuom nyithi ng'ato, e pith mar ng'ato, kata e ohand ng'ato. Inyalo go e seyi ma kata inindo to kara seyi no osego. Nogo seyi gotieno sama ninindo ni seche ma ibiro nyuolo nyathino to nyathino mondo mi kare kik riere igo seyi. Samoro seyi no igoye gi e tok pacho. samoro nogoye gi nyim dhorangach sama nuonge samoro nogoye gi bath pacho kawuono jehova ochika mondo awuo kuom sei minyalo goye ngima ng'ato nogoye kuom ngima daniel mowach ni daniel nyaka nyumi e bur sibuoche mane ikawo sei tigoyo gi kalam tigoye raba stamp tiwacho ni mano nyaka timre ma kata idhi e sikul misom mibed gi papas mabeyo to se inosego misom asoma to kitieko tiduogo ibiro chwako ne ji changa kor gweng' kendo ibaro ne gi yien mano sei manogo chon kawuono jehova ochika mondo awuo kuom sei duong' odog ni jakono mula daniel auchiel matindo chiko mumba kona niya iber manade ja galili Ber manade ja Nazareth. Asomo gima ondiki. Kamano Ruoth Darius noketo sei e chikno mane kama wuoye. Noketo e seino, nokete lwete. Kawuono ni Jehova chika mondo awuo kuom sei mane oseketi e ngima ng'ato. To ondiki e Jokolosai ariyo matindo apar gang'wen ni norucho gima nondiki mane otwewa. Kata ne ket seino sadi tich adi gi joma nade. Kata ne gilamo lambe mage wi gode mage. Eh, ka giwirore gi remb ang'owa mago ok chandwa ma kane gidhi gikaw wiye ang'owa mago ok chandwa ondik e zaburi piero ang'wen matindo ariyo ni noywaya kogola chuodho notimo todo kawuono ni e nying yesu ja nazareth kata ne ketwa e ma ket sei ibiro ywawa kigolowa chuodho motimo todo ondik e isaya piero ang'wen kod abich nobiro turowa biro turo ruodhwa biro turo dhorange mag mula mane oket matek molornwa godo Ondiki Zaburi praboro ga auchiel matin achiel nubiro golo dheche mag ting' mapek kuomwa kata ne ket sei mar mondo wabed e chandruok. Jehova biro golo dhechego kuomwa piyo. Ifwenyo adek matindo aboro. Ondiki niya, oh, abiro keto dhoot e mbeleni maonge ng'ama nyalo loro ma kata ket sei noero. E nying Yesu ja Nazareth, tuono onge gima biro timi. Ondiki Jeremia prang'wen matindo ang'wen. kawuono ni niya, agolo nyororo ok e lweti. Mano Jehova El Gibo ondike Jeremia pradek matin aboro nobiro turo nyaka jok mane oket e ng'uti e nying Yesu ja Nazareth kata ne ket sei mar jok matek mar tuo mar dhier mar koso dak mar koso tedo mar koso mondo andi mondo lwar e nying Yesu biro turo jok noero ma kata ne ket sei no wan kod Jehova El Gibo Jehova Yahweh Adonai Ebenezer ng'at manyalo turo jok no en tie ja paradiso nitie nyarombo nitie. Ung'odok ni were maklo. biro locho ne joma oyie. Pare jogi ratego mar jokedo esi ber biro siro jogi chung' kodgi e lweny ruodhwa mama oseloyi to ere in nyasaye manyalo wang'eyo jehova shalom mane ogolo josef ka jakobo kanie jela ka wuoyi nokwame jela sama nokwame jelano jehova nolime jela kuro mogole jela manyaka askeche mane ndaro wiye ka nowuok to ema nogone sarut gima noket kuomi noero ma nodhi oket ni nyaka imoki e jelano wawacho ni e nying Yesu ja Nazareth kawuono ni sei no japuonj biro ruche Nyasachwa ni kod teko mar ruche mogole oko ondike Naum achiel matindo apar gadek ni norucho gima nondiki ma notweyowa ondike Mathayo apar gabich matindo apar kod adek ni gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidhi biro pudho oko kawuono ni Yesu ja Nazareth ondiki e Isaya prabich gang'wen matindo apar kod abiriyo ni onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi. Kawuono wacho ni bed jachir, wan kod Jehova El Gibo, Nyasaye manyalo chielo ng'at mane osendiki kuome sei. Kawuono chung' achung'a kiting'o badi kiwacho ni kata ne ndik sei kuoma tating'o ja Nazareth Yesu mapok olo obiro lochona piny oyie odagi akawe obedo wendona kawuono Yesu kolimo par ng'ato to dalano ok dong' kaka ne en chon duong' odog ni nyakwar jese erokamano wadhi kodi e lamo jehova par jogi ruodhwa rabi sirgi misango maduong' duong' kod pak odog ne jatend lweny herani malicho sirgi ruodh polo mana kuom nying yesu amen jora magura mawuoyo kodi nyinga pasta gorongaro isaya awuok e kanisa mar batin ministries wanlere piny kayole namba na madang' iyudago en 07 33 79